ja lona motsenetše ge re ntše re ya go bala lentšu la modimo re ya lentšu la modimo tšatši la lekgono re kgore na modimo o re swaretše dijo difeng tša tšatši la lekgono motsenetše ke rata go bolela le wena ka sehlogo taba se se belelang gore ke tlo bolela ka bophelo gore bophelo bo gona ene bophelo bo humanega go jesu kriste ke boletše fa ke sa thoma kua e ringela ya botshelela go ya e ringela bošupa gore bophelo bja gona e le bophelo bo humanega go jesu kriste ke tloga ke tlhalosa ditiragalo tše e le gore di a diragala ka ra bophelo gore batho ba bantšhi re feletše le gore re dira dilo tše e le goreng motlho mongwe ga di re tšwele mogola ka bolela gore go na le marena a mabedi go na le Jesu Kriste o e le gore o emetše mmušo wa seetša gwa ba le diaboloso e lego sathane ka sebele o e le gore o emetše mmušo wa diswiswi ka bolela motseletše gore kgetho ke ya rena batho go rena re kgetha kgoši ka efeng a gona motho a beng magareng a gona motho a re nna ke emele jesu ebile ga ke emele sathane nna ke jo ema ke le tee ke a e phelela Motho mongwe le mongwe o na le mong wa swanetšeng gore a mmuše ka ra bophelo ba gagwe jale photsiso yo gore na wena o buša ke mang a o buša o wela ka ra mmušo wa seetša goba o wela ka ra mmušo wa lefifi na molaetša o motheletše kwa go leka go phafoša mo leng gona gore tseba gore bophelo bo ka tsela mang bophelo ga bo ka mokgwa wena o inaganelang ka bona Therešo ke gore ge o sa tsebe lentšu la Modimo o amogela ditiragalo ka moka tše di diragalang mo lefaseng ka baka la gore o sa tsebe ke ka baka le bibele e reng ge e bolela e re setšhaba sa ka se a latlhega batho bešo lebaka ke goreng se latlhega ka baka la gore se hloka go tseba nnete ye ge o sa tsebe nnete motheletše nto ngwe lengwe motho go botšang yona wa e dumela ge o sa tsebe nnete o sa tsebe mo o emeng le morena le ge batho ba go šupetša thabeng ba re re ya kua mma mohla gore re kgone go humana dilo o tlo no namela thaba wa ya le bona ba re mamotlha re tsena ka ra metsi o sobelela le bona ba re mamotlha re ya kua letšatši re otlhwa re eme letšatši la re fiša a o mainte gore na letlalo la gago lo ba jwang ka baka la gore yo a disparate o hloka bophelo o hloka therešo o feletša o di dira ka baka la gore ke dilo tse o nyaka o nyaka khutšo ga o tsere o ihumane kae o ranarana le lefase le ka baka la gore ga o tsebe mo o emeng le modimo mara ke rata batho ba e le gore lentšu la modimo le tloga le re tlhalosetša botse gore bophelo bo gona ande bophelo bo bo humanega go jesu kriste ke tlo bala di-scripture goba di-verse tše mmala tše e le gore di re tlhalosetša ka bophelo go bontšhiša gore bophelo batho bešo ga bo humagane felo ka ntle le jesu kriste morena jesu gona le yena o na le bophelo ge re bolela bophelo bo re bolela ka bophelo bo bo sa felego re bolela ka bophelo ba eternity re bolelang ka bophelo bo e le gore motlha re sepela re etswa ka gare ga nama ye goba mebele ya rena re o tswela pele re ntse re phela ka bophelo bo re bo humaneng go manna go jesu kriste ka sebele ge o sena yena o a tatlhegong go ya ka mantšu go ya ka lentšu la modimo ge motho a sena jesu kriste o a lahlega re tlo bala dibeseke tše mmalwa motheletši go gopela gore go theeleditše motheletši

E re pele ga ge lefase le hlolwa, Lentšu o be a ntše a le gona, a le go Modimo e bile ka boyena e le Modimo. E sa le eba, e sa le e, e sa le a eba gona go tloga le go tloga, e sa le a eba gona mehleng yela go tloga le go tloga. Verse number 3, Tšohle di hlodilwe ka yena, gomme go tšeo di hlotšwego ga go se tee ga go sete se se sego sa hlolwa ka yena verse number four ditlolo tšohle di hweditšwe bophelo ka yena bophelo bjo e bile go seetša sa batho ke fe sengwe motšeletši e le goreng ke rata gore o ikwa gabotse verse number four e re ditlolo tšohle di hweditšwe bophelo ka yena. Dilo tše ka moka Modimo a di tlhotše mo lefaseng, diphedi ka moka le mehlare ka moka e re reng ya phela, le batho ka moka le diphoofolo ka moka, dilo tše ka moka di humane bophelo ka yena. Ke yena bophelo, di humane bophelo ka yena. O ra re ntle le yena a gona se se ka go phela, dilo di hweditše bophelo ka mang? ka yena, e lego yena mang? Lentšu le le nnego le lego Modimo, e bile Lentšu ka boyena e le Modimo, a na le Modimo, e le Modimo, a na le Modimo. O ka no bona o ka re mohlomongwe ya confusanyana mara ke tla go tlhalosetša verse re lo bala chapter 3 ya john chapter john chapter 3 re bala from verse number 16 john chapter 3 o bala lena motheletši re lo bala from verse number 16 ke verse tše e le gore di tlwaelegile re a di tseba e re gobane modimo o ratile lefase ga kaakang goba modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a fa morwa wa gagwe a le noši gore mang le mang yo a dumelago go yena a se lahlege eupša a be le bophelo bjo bo sa felego ke rata bese ka gore e tloga e tlhalosa gabotse gore e re a be le bophelo bjo bo sa felego modimo o ratile lefase kudu a feletša ka go fa goba ka go neela ka morwa wa gago gore mang le mang ya dumelang mo go morwa a kgone go humana bophelo bjo bo sa felego bophelo bo humanega go jesu bophelo bo sa felego re lobola from john chapter 5 From verse number 25. John chapter 5, re bala from verse number 25. Lentšu la Modimo le re, ruri ke a le botša gore nako e tla ebile nka re tlile ya gore bahu ba kwe lentšu la morena wa modimo ke ra morwa wa modimo gomme ba ba theeletšago ba tla phela Nako e ye tla e bile nako e fihlile ya gore bahu ba tle ba kwe lentšu la Morwa wa motho, gomme ba ba theeletšago ba tla dira'ng? Ba tla phela. Ba ba kwago molaetša wo wo o tšwago Lentšung la Modimo goba wa Morwa wa Modimo ba o kwago wa o theeletša. Lentšu la Modimo le tloga le hlalosa botse gore batho baowe e re ba ba o theeletšago ba tla phela go rara ba ba o netlatang goba mohlomongwe ba o nyatšago ebile ba o rejectago ba ka seke ba kgona go phela bophelo bo tla humana ke bao ba o kwago ba o theeletša ka mantšong ba o theeletša ebile ba o nyaka ebile ba o amogela batho ba we ba tla phela ba tla humana bophelo ge e tšwela pele motheeletše e re bjale ka ge tate a na le maatla a go phediša Ka wona mokgwa wo o mobjalo, o file Morwa wa motho wona maatla a go phediša. Modimo o na le maatla a bophelo le go phediša. Ka baka la dilo tše ka moka tše re di bonang di phela, di tlile, di bophelo di bo humana go yena. Efela o tšere bophelo a bo gafela go Morwa, Jesu Kriste, gore Morwa le yena a be le maatla a go phediša. Go na le bophelo bo gona, bophelo bo humanega go Morwa, e lego Jesu Kriste. o tšweletše ge nna le wena re tseba morwa re tseba bophelo ge nna le wena re ikgafela go morwa re ikgafela go bophelo ge nna le wena re amogela morwa re amogela bophelo jesu kriste o na le maatla a go phediša ka mantša mangwe ge o na le ntho ka ra bophelo ba gago ye e le gore mohlomongwe ya tšokatšoka ga e humane bophelo Nna ke re go wena ke re Jesu Kriste o na le maatla a go phediša. A ka itlišetša bophelo ka ra bophelo ba gago. Ge o amogela Jesu Kriste o amogela bophelo. Re ile la bala John chapter 14 from verse number 6. Le yona it's a very popular scripture. Ka moka re a e tseba rata go e bolela. John chapter 14 re bala from verse number 16. Lentšu la Modimo le re Jesu a mo fetola a re, Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Bophelo ke mang? Bophelo ke Jesu. empa batho ga ba tsebe ba lahlegetšwe ke tsela empa ba kgelošitšwe ke sebe. Botheletše ga nna le wena re ka tseba taba ye ra tseba gore bophelo bo humanega go Jesu ke ka baka la motheletše nna le wena re tla reng ge re kitima ra kitima re kitimela go yena ge re kopana le mathata a bophelo re tla kitimela go yena ge dintho di sa sepele botse re tla kitimela go yena ke ka baka leo batho ba lefase le batho ba e le gore ba mogana ba re ba tseba therešošeng ke re šokore bophelo bo humanega go yena ke ka baka le batho ba bantši le ba e le goreng ga ba e kerekeng ge motho a thoma go kopana le mathata o tla bona a bitša leina la morena lebaka keng na wa tseba gore ge leina le o le bitša dintho di a fetoga ka ra bophelo ba gago ge o kopana le mathata leina la morena ke sebo se se thata baloki ba mathela go lona gomme ba phološwa nna ke re gona kere ge o kopana le mathata a bophelong wa ešo o seke be wa thalalala le lefasele o seke be wa gakanega jesu kriste o gona mophološi wa maphelo a rena na ke re gona kere o no tšhabela go yena a gane motho o re lena botlhe ba lelapileng e tlang go nna tšhabela go yena go kopana le mathata tšhabela go yena go bona dilo di sa sepele gabotse tšhabela go yena go nyaka thušo tšhabela go yena go nyaka phodišo dilo ka moka tše re di nyakang ge re tšhabela go yena re a di humana e re leina la marena ke sebo se se thata balloki ba tšhabela go bona go lona gomme ba phologa nna ke re gona ke re leina la marena le gona le le goreng ka lona o ka humana bophelo motšheletše ga re bolela ka bophelo re bolela ka bophelo bo sa felego o ka bo humana le gantse o sa phela o go bo humana jwang na go na le dilo tse satane a di instalang ka ra maphelo a rena ka baka la re go ka bala john chapter 10 verse number 10 e re legodu ge le tla letlela go utswa go fetiša le go bolaya mmereko wa satane lefase le motheletše ke bogodu ke go utswa ke go bolaya maphelo a batho o ka reba motlhong wa bophelo ba gago bonwelela satane a utswitše health ya bophelo ba gago satane a utswitše bophelo ka ra bophelo ba gago mara jesu kriste a ka restore motheletše ka reba motlhong wa mmele wa gago sa e kaonafale le ka selo Mohlomongwe o ekwa a ipeile bošego le mosegare. E re ko go botša, yeo ke mediro ya Satane o tumile ka sona. Satane mmereko wa gage ke go utswa, ke go fetšiša, ke go bolaya. A ka bolaya ge fela wena o sena morwa motho. Mmereko wa morwa motho e re ko go botša, Jesu Kriste o re ga a tšwela pele, o re nna fela ke tletše gore di be le mogora na mogora re keng na ke life in abundance bophelo ka ka botlalo ka mantšong a re bolela ka bophelo ka botlalo re bolela ka eng re bolela ka re ge o na le package ya salvation goba o tšere phološo ye re bolela ka package ke gore o swere bophelo ka botlalo o swere phodišo ka botlalo o swere dilo tše ka moka tše e le gore wa di tlhoka ka ra bophelo ba gago ge fela o na le jesu kriste o humana bophelo na ke re gona ke re go na le bophelo e fela bophelo bowe bo humanega go jesu kriste ntle le jesu kriste o ka seka wa humana bophelo bo sa felego ntle le jesu kriste o tlo phela bophelo bo re bo bolelang gona jalo mara ka morago ga bophelo bo o tlo ya tahlegong ke ka baka lentšu la modimo go lebala john chapter, uh, chapter 3 verse number 16 e re modimo o ratile lefase kudu a ba a romela ka morwa wa gage a le noši gore mang le mang ya dumelang go yena a se ke a lahlega gore re batho ba ba sa dumeleng go yena ba tahlegong ba go lahlega goba ba lahlegile ge o se na jesu kriste goba o sa dumele go yena o sepela ka tsela ya tatlhego mara go mang le mang ya dumelang go yena a ka se ka lahlega gomme o tla humana bophelo bophelo bo gona ngwaneso bophelo bo humanaga go jesu kriste re na le marena ka mabedi mmušong wa seetša ke jesu mmušong wa lefifi ke diabolose potšiso kona wena o ikgethela namang o ikgethela go sepela ka tsela ya seetša wo pušo e bego Jesu Kriste, goba o ikgethela go sepela ka mmušo wa lefifi wo pušong yona e bego le diabolose. E re ko gotšwa mediro ya gona ke ya lefifi ya leswiswi. Ge o sepela ka le le mmušo wa lefifi o dira mediro ya leswiswi, ge o sepela ka ra mmušo wa seetša o dira tša seetšeng. Jesu Kriste gona o re batho ka moka ge o humane nna o tla humana bophelo ngwanešu ke bolela šale ka baka la re ke a tseba gore go na le dilo tše e le gore satane šetse a di setotše ka gara bophelo ba gago tše e le gore le wena go o lebeletše o lala bona dilo bošego tše e le gore di a makatša batho ba bangwe ga ba ipshine le ge bošego ba thoma go fitlha ba thoma go tšhoga ka baka lare tše di diragalang ke tše di makatšang ka gara maphelo a bona mara nna ke re gona ke re tše se gona wa ka go ntšha ka gara lefifi a go tliša seetšeng go na le batho ge ke bolela ka lefefeng theletše ga ke bolele ka bošego re bo re bo bonang ge letšatši le sobetše go na le batho ba ba sepelang ka gara lefefeng tše letšatši le tlhabile go na le batho ba ba sepelang ka gara lefefe gontši le mosegare le go bona ka baka la re bolela ka mmušo mmušo wa lefefe ke mmušo wo e le goreng go sepela ka tlase ga ona ntho engwe le yona mo go wena e no ba lefefe le ka go tsena ka gara lenyalo e no ba lefefe le go humana mošomo e no ba lefefe Dilo ga di go samelele ka mokgwa o nyakang ka gona kore o no di ka o gakanega o bona dilo lora dilo sepela ka ra dilo kore go tlhaga dilo bophelong ba gago go sesa no tsoga maoto a a rurugile go a thunyega ga o tlo na bothata bo kaya go diragetšeng ntho go ke leswiswi ba re jesu kreste o gona o re la botlhe ge fela o ka mo amogela o tla humana seetša. Ge o sepela seetšeng lentšu la Modimo le re lesusu le seetša ga di sepele mmogo. Ka mantšu a mangwe ge ke sepela ka ra seetša le ge lefifi le nnyaka le ka se kgone go nkhumana lebaka keng na ke sepela ka ra seetša. Mara o sepela ka ra leswiswi, le ge lesea tša se go nyaka, se ka se gone go fihlela ka re o ka re ga leswiswi. Mara kgetho ke e tee dira ke motho. O ka kgetha botšatši la lehono, wa kgetha seetša. Ka mantšu a mo kera gore ge ke bolela ka seetša ke bolela ka Jesu Kriste, ge ke bolela ka lefifi ke bolela ka Sathane. Seetša ke Jesu, Jesu Kriste o re ke nna seetša sa bophelo, mang le mang ya sepela le nna a ka se ke a kgopiwa, o tla sepela. a bona moyeng gona ka mantšu a mangwe ge o sepela le jesu kriste satane le ga go nyaka ka se ka kgona go go fitlhelela le baka ke na ge o sepela ka ra seetša ka baka la re satane ke mong a leswiswi ga a kgone go tla seetšeng ka baka la re ga a ka tla seetše o tla kgona go mmona nna ke re gona ke re tšhabela go seetše le go jesu kriste gore o sepela le yena o kgone go sepela ka confident le dilo tso tlhang o di bona bošego ka seka o tlha o sa di bona lebaka ke ngana o sepela ka gare ga seetša mang le mang ya sepela le jesu kriste o sepela le seetša e le go sepela seetšeng lefifi le ka seka la kgona go go fitlhelela nna ke re ngwana šukere jesu kriste ke seetša ke mong a bophelo ge o ka mo amogela o tla amogela bophelo bophelo bo bogona ene bophelo bo humanega go yena o re modimo o na le maatla a go phediša gomme maatla wo wa neile morwa wa motho gore le morwa wa motho le yena a kgone go phediša motheletše ge o nyaka bophelo jesu kriste gona o file maatla a go phediša o file maatla gore motho le ge a ntše bophelo bo nwelela re mmona re motlhoboga re bona gore go a fela ka yena mara a ka go phediša a re tšee motlhala ka buka ya john chapter 11 ka setori sa lasaro lentšu la modimo le re lasaros go ile go tšwa molaetša wa ya go morena jesu kriste ka dikgaetšedi tša lasaro ba mo ngwalela molaetša ba re tsebe gore ola o moratago wa lwala lentšu la modimo le ga feta matšatši a itse ba romela lengwalo la bobedi ba re tseba gore ola o moratago o ithobaletše ba be ba era gore o hlokofetše lentšu la modimo re reng morena jesu o bantše a le a na le barutiwa ba gage a re go bona reng a re boeleleng re yo tsoša ngwana bo rena ba mmotsiša ba rena morena re sa itapiša ke tsanka re wa tseba re kua nageng yela ba ntše ba go hlomare ba nyaka go bolaya lentšu la modimo la re ge barutiwa ba ge ba re go yena ba re morena ge e le gore ka nnete lasare o robetše a ke re o tla tsoga ba ba ba sa kwešiše tiragalo ye lentšu la modimo ye ye molaetša o bo tlileng ka yona ba ba ba era gore lasaros ga a sana le bona mo lefaseng o sepetše mara morana jesu lentšu la modimo le re o ile a fetiša matšatši a mane gore a kgone go tlo gore taba e be mabohlatse a gore ke yena mong ya bophelo lentšu la modimo le re a re go bona re a re tsamayeng re o tsošang ngwana borena ka baka la re ge ke bolela tiragalo ge ke bolela tsela e ke ra re ngwana borena ga a sana le rena ga a sa phela Barutiwa ba gagwe ba re, No, a re no sepela le yena ka baka la gore ga a ikgwa re tla no kgwa le yena ka gore ba mo nyaka ba nyako mmola yena o sa nyaka go boalela a re no sepela le yena no kgwa le yena ba ba ba sa tsebe ba sa kwešiše tiragalo ye o ile ga fihla lentšu la modimo le re ba mmona bo maria e re o mongwe wa bona a tšwela ketima a lela pele ga sefatlhego sa gage a re morena ge nkabe o le gona nke ngwana šo sa nka ikgwela morena jesu a re e re ko go botša maria ge o dumela go nna ke nna mong ka bophelo ke nna tsogo ke nna bophelo bophelo bo mo go nna modimo o phile maatla a go phediša modimo o phile maatla gore mang le mang ya nyaka go phela ga a ka tla go nna ke tla mo fo bophelo e re ko go botša lentšu la modimo le re jesu a thoma go lla kudu a botsitša na le mmeile kae ba sepela le yena ba mmiša lebitleng la lasaro lentšu la modimo le re a botsiša re ke mo le mmeileng gona na a re ba tloše leswika ba e le gore ba ba gokološa re swe ka lentšu la modimo le re a weletše ka lentšu le legolo a bitša lasaro a re lasaros a mmitše ka lentšu le legolo a re tšwa ka gare ga lebitla leue e re ko botse ngwanešu batho ba be ba le gona ba ntše ba tlhaleletše ba lebeletše ka baka la le mma motlhago batho ba tlo no dika ba le gona ba go rata go lebelela ba re ba bitša gore ke di-spectators ke batho ba e le gore ga ba tla ka baka la gore ba tshepa tiragalo batho ba bangwe re ya kerekeng mara ga re tsebe taba e re yelang kerekeng ba bangwe re nyaka go bona ge batho ba fola gore re kgona go tšea difouno re di fitse re di iše di-social media re re bonang baruti gore ba dira eng tše ke di-magic tše ka baka la re sa kgole mohlolo wa modimo e re ko botse ngwaneso batho ba bangwe gona ba tlhaleletse ba lebeletse motlholongwe ba bangwe ba mošole ba ba ba le gona gore ge go ka direga any means ba kgone go mo swara mara re ko botšhe lentši la modimo le re ka moraga ga mo goeletše e re lasaros ba thoma go bona motho a rotoga a tatile ka dipantiši a tatile ka mašela matšhweu a tsogile bahung Se se bontšha gore Morena Jesu o na le maatla a go tsoša motho ya hwileng. Morena Jesu o file maatla a go phediša. Morena Jesu o nyaka dilo di thatafetše di senyegile di šetše di bodile batho ba di tlhobogile ka lapa la gago a re ga a tsena a thoma go di phediša. Batho ba ntše ba lebeletše di-next door di lebeletše ka mafostere di sa kgone tiragalo ba re na wa kgonega na ka baka la re a tseba gore lapa le lake ka mokgwa o leng ka gona ne re sa kgolwe gore dilo di ka boa tša boela sekeng mara ka matla modimo mmabotlhang o lebelela ba makala ka lapeng la gago o etswa o etswa ka confident o epela difela ka baka la re o tsebare modimo a tsena lapeng la gago dintho di a thoma go boela sekeng na kore gona ke re o gona jesu wa ka re mo tsena lapeng la gago dilo tša thoma go fetoga lentšu la modimo le tlhalosa gabotse gore motheeletše batho ba pepa golona ba tlhaleletše tiragalo ke rata lentšu la modimo ka re gotlhe le gotlhe mo morena jesu ba dira metlholo batho ba bebantši ba le gona ba lebeletše motheeletše mo morena jesu a dirang metlholo batho ba tlo no dikaba le gona and-e ba bangwe ba tlo no criticize ba re a wona a re tshepe nne

Nthogo ke motlholo. Modimo ga di di obvious. Modimo ga re ga batho ba ba ba ba ba kgona go dira ntho le yena a e dira. Modimo modimo ke modimo wa dimaka. Mo batho ba beyang full stop yena o beya comma o re lefoko le le sa tšwela pele. Mo batho ba beyang maraka ba re mo re a ema modimo o no tšwela pele o re rena re a feta. Nna ke re gona ke re Ge o ka dumela Modimo, Modimo o tla go bontšha dimaka ka gare bophelo ba gago. Re bone Modimo a dira mehlolo, re bone Modimo a dira dimaka. Ke ka baka leo bona re sa mo swareletše, re sa mo kgotleletše. Ke ka baka la re bone a fetoša dilo ka re maphelo a rena. Re šetše re tlhobogile, re bona o ka re ga go sana bophelo, mara Modimo a fitlha a re fa kholofelo. Re be re rathagane motšeletše, batho ebile ba sa re tshepa, ba no bona o no ba motho fela, mara Modimo ke Modimo a go kgona go kopantšha dilo. re be re tlhoka boroko bošego re sa robala mare modimo a fitlha ba motlha ke ba re ya robala mo theletše modimo o gona modimo wa phela ge sang ka mo testa nna ke re gona ke re moleke ge o ile wa ya kerekeng mara ya ba re wa iša ka pelo ya gago wa bona dilo sa go berekele o se ka gore modimo ga a kgone e no re nna ke paletše ke go dumela ka baka la re modimo o na le maatla in spite ya gore na wena o mang modimo wa šoma in spite ya gore batho ke bomang modimo ga a šome ka pace ya batho modimo ke modimo wa dipelo modimo o lebelela pelo ya motho O re sponta go ya le ka tumelo ya rena. Batho ba bangwe re a leka Modimo ka ra bona a sa šome ka baka la re sa mo dumele ka ra dipelo. Re mo leka ka bo rena re no nyaka go ya go hlola gore na Modimo ka nnete wa kgona na. Ra bona dilo di sa fetoga ra tšhentšha ra boa ra re Modimo ga kgone ka baka la re ga o le motho o motho. Ba rena ke re gona ke re ge o ka mo dumela ka pelo wa re go mo leka wa mo leka ka tumelo. nkare go wena kare ge o e tšo o boya modimo a sa go šomela nkare le nna kare nka go tshepa kare go ra tabe ya e kgonega mara batho ba bantši le ya moleka mara le moleke ka tumelo motho o no ya kerekeng a re ke no ya tšatši le le tee kgwedinyana tše pedi a e a iša ke go no go nyaka bona nna go diragalang a sa nyake modimo a nyaka metlholo ya modimo a ya kerekeng a rena modimo ga a ka se ntirele se nnanka go ra re modimo a kgole Lentšu la Modimo le re o se ke wa leka Morena Modimo wa gago ka baka la gore go na le batho ba bangwe ba leka Modimo ka tsela e sa kgonagalego nna ke re gona kere o se ke wa mo leka modumele ge o mo leka wena o tlo feila mara ge o mo dumela Modimo a ka se go feile modimo wa rena se modimo wa go ješa dihlong modimo wa rena gore a ka se ka re latlha ebile a ka se ka re tlogela modimo wa rena ke modimo wa go dula ditshepišong tša lentšu la gage ke maphafogela go phetha lentšu la gage ga a eme lentšu la gago o eme ga re ke tla phetha o tla phetha ga re dumela fela dilo di tla loka di tla loka ga re ge motho a dumela dilo ka moka di a kgonega di a kgonagala mara e fela batho ba bantšhi Re ya re mo leka re sa mo dumele. Ke ka baka le re sa boneng diphetogo ka ra maphelo a rena. Ke ka baka le re no tšwela pele re lwala ebile re bona o ka re Modimo a fodiše. Ke ka baka la gore re ya mo leka ga re mo dumele. La ke re gona kere go tšwa ka tšatši la lekgono le dumela Modimo. Bula pelo ya gago modumela a tsene ka ra bophelo ba gago re a kgone go go šomela. Bula pelo ya gago mmulela gore Modimo ke lekile ka maatla ka ke a palelwa. ke nako ya gore tsena o šome ka ra bophelo baka lebaka la gore o seka ba fola mmeleng wa gago ke ka baka la gore bolwetse bowe a sanka wa bofa modimo o ile o nyaka batho gore ba go rapelela mara ka rapelo ya gago o nyaka phodišo o sa nyake modimo na ke re gona kere gore o fumane phodišo modimo ke phodišo modimo ga ana phodišo modimo ke phodišo ge o nyaka phodišo modimo mara o sa nyake modimo o ka seke wa e humana kare ge o nyaka phodišo nyaka modimo kare modimo ke phodišo o tla go fa phodišo ge o nyaka khutšo modimo ke khutšo go o nyaka khutšo nyaka modimo ge o nyaka modimo o tla humana seo se tlhokang bophelong ba gago mara go o nyaka dilo tša modimo o ka se kwa mo humana modimo wa rena ke modimo wo re ratang gore dilo tše re nyakang goba tšona a ka ba tšona ka gara maphelo a rena motheletši nna ke re gona kere bophelo bo gona ena bophelo bo go humanega go jesu kriste go le gona motheletši gona mo leng gona o theleditše o re batho bala ke ya go kopolelo wa e bolela o bolela ka bophelo ke be ke sa kwešina bophelo bo le bolela ka engena nna ke re gona ke re gona mo le gona ke tlo rapela le wena ka go fathapela go e neela one re molwana jesu tsena ka ra bophelo baka motlhong o tlhoka bophelo ka ra phodišwa mmele wa gago nna ke re gona kere jesu kriste o gona jesu kriste wa phela a ka go fa bophelo e no phagamiša matsogo ga go rapele nna thapelo e e re morana jesu ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo ba ka go tloga le kgono le ke a fetoga ke re ke ngwana wa Jesu Kriste ke a fetoga ka ra bophelo ba ka Jesu Kriste ntire motho ngwana lebitso la ka bokeng ya bophelo go tloga le kgono dilo ka moka tše ke di longkgorane le tšona Ke a e kgaola, ke dira kgwerano ye ntshwa ka Jesu Kriste. Ge o rapetše thapelo motheeletše, ke sešupetšo sa boikokobetšo le gore wena o lapile mo lefaseng ka go tlha o kitimiša le dilo tša lefase le, o nyaka Jesu e be Morena le Mophološi wa bophelo bja gago. Na ke re gona ke re a ka go phološa ge feela o nyaka bophelo boo. Bophelo bo gona bo humana go Jesu Kriste. Mara batho ba bantši re a lahlega ka baka la go hloka tsebo. Na ke re gona ke re Modimo a go šegofatše Modimo a go okeletše matšatši a go phela. Ba lelo la Modimo a le fodiše. Ba le hlokang khutšo, Modimo a be Modimo wa khutšo ka gare bophelo ba gago. Ba lebe ditronko, nna thapelo ka gore Modimo a le fe pelo ya botho, Modimo a le šofatše. Ba lebeng dipetlele, Modimo a le fe phodišo. O no re mo lwalang go sese o no tsoga ke mohlolo wa Modimo a ka go direlang wona. Ge o dumela dilo ka moka di a kgonagala. Modimo wa khutšo a tšwele pele a le šogofatše.